Atu cu kan i cawh ngai caah khan a caan caan te ah ka chimmi hi Mirang holh in tlawmpal te ka van leh caan um lai i cucu zeidang si loin kan fale nih thei ve hna selaw ti ka duh caah khan zakhat ah pahra hrawng te cu Mirang holh ka van telh pah lai. Mah ka telh tikah khan a nih cu Mirang holh a duh tuk e ti siloin kan fale thei hna seh ti tu in khan rak ka ruat thiam u law a ruang cu voikhat cu Lai holh in thongtha ka chim i raithawinak timi kha ka chim le cu raithawinak kha a sulum an i fiang ti lo i barbecue i ei ding bakhat nak ruah cu tluk in cun kan fale he a hlei in pathian biangenak cun la holh khi an van har do cha khan marang holh zeimaw zat kha van tel khawh kai zuam lai i e bia chung ka van rel lai le bia kan van rel di in kan thut zong a sawi exercise pakhat ka van in tuah pi hna lai Rom a ngan panga relnak pakhat in hlei khat tiang hi rel ka duh mi cu si Bible a kemin an um silan an Bible van kau ve ula kan van ka van rel lai ke mani othang in nan lung chung ten van rel ding in van som kan du na Romans chapter 5 verse 1 to 11 Rome angan panga relnak pakhat in hlei khat tiang ke mani ka van rel lai Atu cu zumhnak thawngin thiamcoter kan si caah kan Bawipa Jesuh Khrih thawngin Pathian he kan i rem. Jesuh Khrih nih cun kan zumhnak thawngin Pathian vel ngeihnak chungah cun a kan luhpi i cu chungah cun atu hi kan um. Cucaah Pathian sunparnak kan i hrawm ve lai ti kan i ruahchan i kan tha a nuam. Cun harnak kan inmi zongah hin kan i lawm ko, zeicahtiah harnak nih cun inkhawhnak a kan ngeihter i inkhawhnak nih cun ziaza a kan ngeihter i ziaza nih cun ruahchannak a kan ngeihter. Ruahchannak nih cun a kan deuh lo. Zeicahtiah a kan pekmi thiang thlarau thawngin kan lung chungah Pathian nih a dawtnak cu a toih in a kan toih. zeihmanh a tuah kho lomi kan si ko lio ah cu caan thengte ah cun miṭhalomi kan caah Khrih kha a thi. Miṭha caah cun thih ngamh zong a um phun hnga nain a dingmi ca i thih cu a harmi thil a si. Asinain Pathian nih cun zeitluk in dah a kan dawt ti kha hitin a langhter. Kannih cu misual kan si ko rih lio ah Khrih cu kan caah a thi. A thihnak hmanh nih Pathian he a kan remter ahcun zeitluk in dah Pathian thinhunnak chung cun amah nih cun a kan khamh chinchin lai. Kannih cu Pathian ral kan rak si. Sihmanhsehlaw a fapa thihnak thawngin hawi ah a kan ser cang. Atu cu Pathian hawikom kan si cang caah Khrih nunnak nih cun zeitluk in dah a kan khamh chinchin lai cu lawng cu si rih lo kannih cu Pathian hawikom a kan sertu kan Bawipa Jesuh Khrih thawngin Pathian ah cun kan i lawm ko cathiang kan relmi Athern Bawipa in chuan ang pek piak ko seh tu zan tu chun i Pathian bia van i hrawmṭi sih ti ka duhmi cu hi vawlei cung Jesuh Khrih a rat hnawh chan misual nang le kei khamh hmuh ding a si i le cu khamhnak kan co hnu in hin zei thluachuahnak hi dah kan co timi he kan van zoh ṭi tuah hna lai. Zumhnak nung in Pathian hmai kan rak te ah zei bantuk thlarau lei in thluachuahnak kan co phunthum kan van zoh ṭi hna lai i cute cu tu cun kan Christmas thawngṭha siseh law kan ṭhut zong a sau cah khan exercise pakhat te kan van tuah lai i Cucu a si ti si ahcun kan nu le maw nan i lawm deuh, kan pa le maw nan i lawm deuh, mino maw nan i lawm deuh, Sunday school dah nan i lawm deuh timi kha hi Jesuh Khrih chuah can cu nomhnak in hmang ding kan si lo, kan nih zumtu cu lawmhnak in hman ding kan si i ahodah ai lawm deuh timi kan van i zuam tuah hna lai mu. Bawipa ṭha tiah voi thum kan au hna lai i a pakhatnak ah kan pa le patung popo nih nan au lai. Cu pahnihnak ah kan nu le pathumnak ah mino cun a donghnak ah sii nih khan au hna sehlaw a thang bikmi kha laksawng kan in pek hna lai. A thang bikmi kha rawl ei masat ngwa zidek laksawng pek si sehlaw a din bikmi kha rawl ei lo ti hau lai. Cun kan pa le vialte kha van dir law zangfahnak tein Bawipa ṭha tiah nan aw dih lak pakin van au to le zeitluk in dah nan aw than Okay, uh, Bawipa Tha, we're going to scream that three times. All right, let me see who can scream the loudest. One, two, three. Ah, kut beng piak hna se. Ani, ani lom bak. Sesun kan nu le nutung po bakar kan dir piak ve long Bawipa Tha tiah thangpin kan au piak to lai. Okay, one, two, three. Ah, kan pale nih an in tei hna. kan pale nih an in tei deuh hna ya. Insungkur khar nan kan signik tluk nan kan signing tluk in na kan au piak lo ai. Sese mino sese uh, those who are not CE youth, can you all stand up, youth?

kan i lawm tuk kha ka lawm tuk bantukin caan ṭha caan sunglawi ka hmuh i cu lawng si loin atu kan i lawmhnak hi cuticun langhter ding kan si tiah ka ruah kan i zumtu le zum lo tu kan i dannak cu tu lio ah zum lo tu cu puai in an i nuam e kan i cu Khrih chuan i lawmhnak he a lawmh tuin kan i lawmh ding a si e cucu zei ruang dah kan i lawmh lai timi hi phunthum a ruang te ka van chuahpi tuah lai Atu nai Rome angan panga relnak pakhat in hlei khat kan van zohmi chungin hin zeitluk in dah Pathian khamhnak nih a chuahpimi thluachuahnak hi a sunlawi timi hi thuk deuh in kan van ruat ṭi hna lai i cucu Pathian cung i kan lunglawmhnak a santer deuhtu a nganter deuhtu zong a si lai tiah ka ruah. Rom cakuat hi Paul nih ṭialmi se Rom cakuat hi Bible hi um hlah seh law Rom cakuat te lawng hmanh hi ngei u sih law zumhnak tling hi kan ngei kho lai tiah hin mifim thiam pawl nih an kan ti i Rom a ngan pakhat in a ngan hleikhat tiang he Paul nih hin a kan hmuhsakmi cu Jesuh Khrih thawngin Pathian nih misual hi zeidah a kan tuah piak timi kha a kan hmuhsak Relnak pakhat in pathum tiangah Judah mi, Gentle mi, vawlei mi vialte misual kan si dih i Pathian sunparnak kan bau dih, Pathian thinhunnak in ding kan si zia kha kan hmuhsak i Rom a ngan pali in hlei khat tiangah cucu zumhnak thawng in Abraham in siseh tuni tiang Jesuh Khrih a rat hlan minung zong Jesuh Khrih an zumhnak thawngin Jesuh Khrih hnu zong Jesuh Khrih kan zumhnak thawngin thiamcoter kan sinak kha kan hmuh i atu nai kan relmi chungin hin cu zumhnak in Pathian hmai kan rat tikah hin khamhnak kan co i cu khamhnak nih a chuahpimi pathum hi tuni caan ah van i ruat ṭi hna usih law uh, mirang holh in cun the three blessings that comes with salvation Romans chapter 5 verse 1 to 11 a pakhatnak relnak pakhatnak le hleikhat ah kan hmuhmi cu Pathian he remnak tiah ti khamhnak a comi nih zeidah kan hmu ti si ahcun Pa Pathian he remnak kan hmu. Remnak cu Mirang holh in reconciliation ti si i remnak timi cu daihnak timi he zong khin van leh khawh cu a si. Zei ruangah dah Pathian he remnak cu ser kan herh timi hi a pakhatnak ah kan van zoh ṭi tuah hna lai i Nisan ah siangmang nih a chim cang Pathian cu a thiang Pathian cu a dingmi Pathian a si tikha sualnak a huami Pathian a si a vui tampi cu maw kan nih Laimi long si loin zumtu tampi nih hin ningcang lo deuh in kan i palh ko rua tiah ka ruahmi cu Pathian dawtnak kan hmuhning hi kan i palh ko rua tiah kan ruah ka ruah zeirungah ti si ahcun Pathian dawtnak kha fak tuk kan thlir i le cu Pathian dawtnak cu zeipaoh tuah khawhnak nawl kan ngei rua Pathian cu keimah duhnak tlintertu ah Bawipa hi a um tiah Pathian hi kan hmanmi bantukin khin ka ruah ton i cucu a hmaan lo ngaimi a si Summer ah khan Mirang University ah thawngṭha ka chim i le cu thawngṭha ka chimnak ah ka chimmi pakhat te an thinlung a suk ngaingaimi cu zeidah a si ti si cun kha kannih cu Jesuh Khrih thawngṭha a zummi kan si sihmanhsehlaw thawngṭha hlan ah thawngchia um Before the good news, there is a bad news. Thongchia um. Le cu thongchia cu tha tin va ngai hmanh ulaw kan chimh hna lai ka te. An ngai. Thongchia tatak a simi cu kan biakmi Pathian hi a thami Pathian a si tiah ka te. The worst news of all is that God is good. An lu an i kheuh dih. an siaram ti lo siah bawipa a ṭhat timi cu thongchia a si khawh bawipa a ṭha timi thongchia a sinak a ruang cu ṭhatnak nih a chuahpimi cu huatnak si ka va nolh rih lai ṭhatnak nih a chuahpimi huatnak miṭha si na duh si ahcun huatmi na ngeih hau Tahchunhnak ah, minak pawl cung i na ṭhat duh si ahcun na huatmi um hau. Pakhat ka hal hna, university student pawl kha in order for you to be good to African Americans, right? Minak pawl sin i ṭhat na duh si ahcun huatmi na ngeih hau. Zeidah nan huat lai tiah ka ti i Asian pa pakhat nih mirang pawl kan huat hna lai ti. No, mirang pawl cu nan huat lai lo. Nan huat dingmi cu miphun thleidannak na huat hau. Atu lio ah Laimi cung i dawtnak le Laimi cung i ṭhat na duh si ahcun amah Mint Online si loin Mint Online nih a tuahmi cu na huat bak hau. Mint Online a tuahmi na huat lo ahcun Laimi cungah na ṭha kho lo. Ṭhatnak nih a chuahpimi cu huatnak, ṭhatnak nih zeidah a huat lai? A ṭha lomi thil kha a huat lai. Cu ve bantukin Pathian nih hin huatmi a ngei i le cu a huatmi cu sualnak hi si. Sualnak hi Pathian nih zeitluk in dah a huat ti si ahcun hitihin ka van langhter lai. Nan inn hmaiah Ci pakhat ve lo tahchunhnak thingkung a um i cu thingkung nih cun thei a tlai na uar bikmi thei tlai nan innpa kha pakhat nawl na pek kha koi kan inn hmai thei ka cinmi thingkung ah thei a tlaimi he einak nawl kan pe bak lo na ei kho lo einak nawl hrimhrim kan pe lo tiah ti lo cu na innpa cu voikhat cu a pawṭam tuk i Zanṭim nai fangah nan inn hmaite ahcun a thli ten a rak lut le na senh lomi theite cu a rak ei. CCTV in na hmuh. Ngaihthiam an hal. A, zeisi hmanh ah rak ka ngaithiam law ka ei ko he. Ka paw ṭang tuk cah. Ti seh law kan dihlak in ngaihthiam a kan hal ahcun kan ngaihthiam ko lai. Cu thei pakhat te a ei ruangah ahohmanh cu kan innpa cu hell ram zongah kan kua lai lo. Cu kan innpa cu a fak tukmi dantatnak zong kan pe hnga lo. Zeiruangah a fa tukmi sualnak a si. Okay, tucu Eden dum ah kan van kir tuah lai. Eden dum ah Adam le Eve nih an tuahmi sualnak hi sualnak nganpi a si lo. tunai nang le kei nih fawi tuk in kan hei ngaihthiam khawhmi sualnak te kha si thei a tlaimi pathian nih ei hlah timi an ei le cang ka bakin pathian nih zeidah tuah vawlei cung vialte chiat a ser i Adam le Eve tefa vialte caah inn a ser i cu inn cu hell ram Satan cai a rak sermi kha minung ca onpiak a si cang cu nih a langhtermi cu a Pathian hi a luan deuh vak eh kanmah minung hman nih kan ngeihthiam khawhmi hnulei i kan hei chit khawhmi chikhat i kan philh khawhmi sualnak hi a huat ning le dantatmi a pek ning hi a ṭihiar lo ti khawh a si sihmanhsehlaw kannih cu Pathian bantukin kan ṭha lo Kannih cu sualnak kha fawi tein hnulei a chit khomi le sualnak zeirel lomi kan si kho. Na Pathian cu a si lo. Sualnak zeitluk in dah a huat, a fa tukmi sualnak Adam le Eve nih an tuahmi, a lianngan tukmi dantatnak a pek. Zei ruangah sualnak cu a huat ne? A ṭhat caah. ṭhatnak nih a chuahpimi huatnak. Le cu sualnak cu a hua, sihmanhsehlaw misual nang le kei cu a kan dawt tikah cun a fapa ngeihchunte aiawhtu a kan pek i le cu Jesuh Khrih kan zumhnak thawngin Pathian le minung ral a simi cu kan karlak ah remdaihnak a ser. Pathian thinhunnak kan cung i a thinhunnak kha a dai zeitindah a daih ning a si timi hi kan van zoh ṭi tua lai i cu nih cun zeitluk in dah Khrih nih an dawt ti hi a van langhter lai Gesmani dum ah All right, Sunday school kids, the night before Jesus was on the cross, he prayed in a garden. What was that garden called? The garden of Jesus eh? The garden of what? Are everyone say Gethsemane? Ah, the garden of Gethsemane. Mirang nih an chim ni Gethsemane an ti lai mi cu Gethsemane kan ti le. Ka hoi pa Aaron kha mirang sinah thawngtha chim e Gethsemane ti ka chim a philh le in the garden of Gethsemane a ti sual le an pat a ve lo asia pa nih f bok a pek cu in Gethsemane what did Jesus do he, he, he prayed a prayer thlacam zeirong ah thlacam vailamtah nak kal kha a ṭih tuk a ṭih tuk tikah a thlan kha thi thiang in a chuak Scientist pawl nih thlan thi tiangin chuah hi a ngahmi si timi zong hi ṭha tein scientist pawl zong nih approve an tuahmi si zeiruangah kan ṭih tikah cun kan thin a turning a hmaan lo i cu kan thin turning a hmaan lo tikah cun kan thinlung nih hin zeidah tuah kan organs pawl kha thi a kuat hna le thi a kuat ning ai palh tikah cun kan thlan te hna in a chuak kho tiah an ti Chiasun biahalnak tuah kan duhmi cu, so Jesus prayed a prayer and he was uh, sweating out blood because he was so afraid. What was he afraid of? Zeidah a ṭihmi cu si? Zangfahnak tein mu. Good Friday ah thawngṭha chimtu nih Jesuh Khrih cu minung a si ve caah vailamtah cung i thlai ding le taksa fahnak in dingmi hi a ṭihmi si tiah an in ti sual a si ahcun cu siapa le cu siamah nu cu pumh dih bakin sia siamah nai palh e tiah na rak ti lai Jesus was not afraid to die on the cross Jesuh zei ruangah dah a ṭih lo thihnak Church history cauk kan rel tikah khin Khrihfa hmasa pawl cu an zumhnak ruangah hremnak an rak in i le cu hremnak an rak in cu vailamtahnak in an rak thlai le cauk ah hin kan rel tikah ai ṭialmi cu an zumhnak ruang i chiandeih hmai i pei an si tikah meikhangh hlan an si maw a maw vailamtah tung i an thlai hna hlanah khin lunglawm tein hlan san te Vanlungtah cung an zumhnak rong i an thlai hlan ah Khrih a tuarmi ka in khawh ve caah ka in ve ti lai ding caah hin kai lawm tuk tiin lunglawmhnak in hlan sa. Peter le bang cu vanlungtah tung a ṭih lo ning cu a lingtala tin rak ka thlai u zeirongah keimah ka khamtu Jesuh Khrih bantukin thlai cu kai tlak lo tiah a ti. Minung sawsawh hmanh nih vanlungtah tung kan ṭih lo a si ahcun Jesuh Khrih nih cun a ṭih hrimhrim lo. Kebawipa zaangfahnak in atu hi mission lei le evangelism le PhD ka kai i a cu ka kainak ah cun missionary zeimawzet he khin kan i chawn a luancia thlaruk thlanga thlaruk ah missionary he zoom kan i chawn i ahmai ahmai tu cu ka hmu kho long e vanpang long khi akapi ani cu abia khan achim e arong cu an umnak hmun kha muslim ram se akong ka thei sual se cha cha ti nung Biabia kan i ruah i a ka timi pakhat cu kei ka mirang min hi Rick si Rick. Kan hnu zarhte ah khan Muslim a rak simi Khrihfa kan cantermi kum thum chung Pathian bia a chimnak ah ruahlo piin radical Islamic Muslim a cianh tukmi an i tong i a hngawng a, a lu an cik i a nunnak a liam cang tiah ti. Na cu a van ka chim le cang kha bakin cu missionary pa cu zeitindah thazaang ka pek lai timi kha kai ruah. Zeitindah kan hemh hnga kan hemh hnga ka ti cu a van chim dih le cang kha bakin Rick Bawipa kan chah ṭha tuk e. Cu ka hawipa cu van sui lu chin a hei co lai dingmi ka ruah khin a hngar hmanh ka hngar ti sawh. Minung sasawh hman nih kan ṭih lo cun Jesuh Khrih nih cun a ṭih hrimhrim lo. Then what was he afraid of? Zeidah a ṭihmi cu si? A ṭihmi cu Jesuh Khrih vailamtahnak ah an thlai lio ah kan sualnak vialte ai hrawm dih. All of our sins imputed in Christ. Pa Pathian thinhunnak cu amah Jesuh Khrih cung a van tlun tikah Pa Pathian nih hnulei a ṭhit i Jesuh Khrih nih a aumi cu dih si, Ka Pathian, ka Pathian, zeicahdah na ka kaltak? Mahte kha Jesuh nih a ṭihmi cu si. Jesuh nih a ṭihmi cu a pa thinhunnak a cung a tlun i zeiruangah Pathian cu sualnak cung i thinhungmi si, sualnak a huami si, kan sual vialte Khrih nih aa hrawm tikah cun Pa Pathian nih a kaltak i ruat hmanh u law kei Pathian rian ka ṭuannak kum hra leng a si cang i Nu le va ai ṭhenmi siseh, nungak le tlangva ai ṭhenmi an te kuai caan ah, an lungrawk caan ah ka sin a phanmi an tam tuk. Pakhat ka nihchuak kaimi kan chimh hna lai. Australia ram ah ka life nan zei kon ah an ram zong ka chim manh cang ka spari vak si. Australia ram ah pakhat pa hi ka te kuai tuk sia pa thlan na ka cumpiak hau ti se chun zei rong da na te kuai zei da a chang ka ti kan nungak nu he kan i ṭhen a ka kal tak te zeitluk sau da na ni war zarkhat te long kan i war man te Cuhmanh ahcun an i hmu bal rih lo. PUBG an i kahnak khin TV game an i kahnak sasawh in khin ai uarmi an si. Mithmai zong ai tong bal lomi mithmai zong i ton bal lo zarkhat te i uar i ṭhen hmanh ah lungthin a fah ahcun pa le fapa cu zungzal umṭimi an rak si. Sihmanhsehlaw vailamtah tung ahcun nang le kei ruangah an i ṭhen tikah cun zeitluk in dah thinlung kekkuainak Khrih nih a tuar. Ka nu le ka pa kule ka nau hna Jesuh Khrih hi na caah a thi ah hin taksa fahnak lung a tuar lo thinlung kekkuainak a tuar Cun Hebrew chungah i ṭialmi cu nan thinlung a kuai maw nan lung a rawk maw zei bantuk harnak na ton zongah hin cu harnak cung i theithiam piaktu Khrih kan ngei tiah Bawipa min thangṭhat ko seh. Cu thinhunnak cu Khrih cung a van tlunnak a tlunnak a ruang zong cu Pathian thinhunnak kha Khrih cung a tlung i le cu Khrih kan van zumh le cangka bak in Khrih cung a tlungmi thinhunnak kha ai za cang le kannih cu Khrih thianghlimnak hrawm kan si tikah Pathian thinhunnak hmu ti loin Pathian he aa remmi kan si. Bawipa min thangṭhat ko seh. Christmas kan lawmh tikah hin Bethlehem lawng hi ruat ding a si hrimhrim lo. Christmas a muru cu vailomtah tung hi a si e. Le cu vailomtah tung ah Pathian he remnak kan i sernak cu a si timi van chim ka duh. A pahnihnak, khamhnak nih a chuahpimi thluachuahnak a pahnihnak cu Pathian a velngeihnak le a dawtnak chungah a kan luhpi. Relnak pahnih relnak paruk in pariat ka van rel tuah lai. Jesuh Khrih nih cun kan zumhnak thawngin Pathian vel ngeihnak chungah cun a kan luhpi i cu chungah cun atu hi kan um. Pathian vel ngeihnak hi Bible fimthiam hna nih phun hnih in a kan ṭhenpiak. Two type of grace. A pakhatnak cu common grace an ti i a pahnihnak cu saving grace. Common grace timi cu aho paoh sual man cu thihnak a si. Sihmanhsehlaw zumtu he zumlotu he Christmas kan hmang ṭin hna, Christmas ni kan phan kho. A thi dingmi kan si nain nunnak a kan zuah rihmi kha common grace zumtu sin le zumlotu sin i ni a chuahtermi ruah a kan pekmi rawl a kan pekmi vialte hi kan hmuh kan i tlak lomi Pathian a vel ngeihnak a si nan chunnak in a thuk dohmi cu kan Paul nih kan hmuhsakmi cu saving grace Khamhnak nih a chuahpimi velngeihnak. Tahchunhnak ah Pathian velngeihnak hi nan biakinn bantuk siseh law biakinn leng khi zum lotu he zumtu he kan hmuhmi velngeihnak vawlei thluachuah nun khuasaunak nun damnak te hna nan hi century chung i van a lutmi lawng hi a cu khamhnak nih a chuahpimi velngeihnak cu kan ngei. Cu lawng sri loin dawtnak Riahnak paruk le pasarih pariat ahcun zeihmanh kan tuah kho lo lio ah cu caan thengte ah miṭha ca Khrih cu kan ca a thi i miṭha caah cun thih ngamh zong a um phung a si ko hnga sihmanhsehlaw kannih cu tihin Pathian nih a dawtnak a langhter kannih cu misual kan si ko rih lio ah Khrih cu kan ca a thi Hi ruangah hin Jesuh Khrih biak ai tlak. Kehi US ka phanh ka tein hin uh, evolution le dangdang kan kan cawng. Culong siloin ka hawi kum tha bi khi Muslim ase Ramsey tiah kan ti e. An biaknak te po zong a kan chimh. Sihmanhsehlaw kei hi Zumtu ah Khrihfa kan zumhnak a muru taktak a kan luhtertu cu hi Khrih i a dawtnak taktak hi si cucu hiti hin ka van langhter tuah lai i dawtnak vialte lak i a ngan bikmi dawtnak cu nunnak pek si sihmanhsehlaw kan paul nih a timi cu kan minung cio cio ah nunnak ai pe siangmin an um ko lai nan nunnak nan i pek tikah cun ai tlakmi ca lawngah nan i pek lai miṭha mi caah cun an ei pek lai cu man ah cun a tlawm rih men lai tiah ti tahchunhnak ah atu ah hin na dawt bikmi na nupi na dawt bikmi na pasal na dawt bikmi na u le na nau hrawnghrang kha thi ding hei siseh law a nai ah keimah ka thi i anmah an nun khawh ding a si ko ahcun ka thi ko lai a ti ngami nan um ko lai zeirong ah an i tlak cu sihmanhsehlaw tu lio ah hin Louisville ah mi tlaihhrem a hmangmi pa mi a tlaihhremmi pa nu pahra reng lo a tlaihhrem a thah hna cu biaceihnak zungah a phan i biaceihtu bawi nih nang cu na sual ruangah thihdan kan in pek tiah ti seh law cu na theih hngalh lomi misual pa cun kha biaceihtu bawi zeisi hmanah kha misual pa cu ka theihmi a si lo a sual na balin kha misual pa ka dawt tuk cah hin amah tu thihter loin keimah tu i thi ning law hi misual pa hi luatter ko tiah a hohmanh kan ti kho lai lo zei ruangah minung sin a rami dawtnak cu mah cu a si ai tlakmi lawng dawt i ai tlak lomi dawt lo kannih kan pathian cu Asinain kannih cu misual kan si ko rih lioah Khrih cu kan cah ti. Pathian dawtnak cu kan i tlak ruang i kan hmuhmi si loin kan i tlak na lo buin Pathian cu dawtnak a si caah cu a dawtnak cu nang le kei cung i a fapa a nunnak a peknak in a langhter Bawipa min thang ṭhas ko seh. Cu dawtnak cu ka nu le ka pa, ku le ka nau hna kan ṭuan manh i kan hmuhmi dawtnak a si lo. Cu dawtnak cu laksawng in pekmi a si i le cu dawtnak a co cangmi cu thiin ka van langhter lai thil ṭha na tuah deuh ah Bawipa nih an daw deuh hlei lai lo i thil ṭha lawng na tuah zongah Bawipa dawtnak hi a zor lai lo. ri ngei loin an daw zungzaltu Pathian a si le cu dawtnak nai fian le cangka bakin aw sualnak ka tuah zongah a dawtnak a zor lo ahcun sualnak ka tuah chinchin lai tiah na ti sual a si ahcun cu dawtnak cu na pemh taktak lo bia a si Cu dawtnak ka van fian hnu in cun 2019 ah hin Pathian khamhnak ka co ve. Kei cu pulpit cungah caan hmang pengmi ka si. Kum hleihnih ka si in hi Mang Bawi bantukin piano ka rak tum cang. Music a tum cangmi ka si. Vailam tah tung hrawnghrang ka rak i hel peng. Na 2019 lawngah Thiang Thlarau nih ka nun ah fak tuk rian ṭuan i cu a dawtnak a van langhter tikah cun ka van hmuh le chang ka van cu bantuk dawtnak cu khoi ka dah ka hmuh khawh lai vawlei mi hna sun ka hmuh khawh lo vancung pathian lawng nih a ka pek timi kai fian tikah cun thut sosok ka ngah bak lo i kak pawngkam minung vialte cu dawtnak an theih rih lo si ca an theih khawhnak ding ca hin mi hrut bantuk bakin ka kal i ka vak i ka aupi thluahmah khu cu ka nu le ka pa nih hin Cleaning khi an rak tuah i cu ahcun ke ka rak ṭuan. Thlakhat ah zali an rak ka pek. He cu thlakhat i zali te cu zakhat hi kai safe i homeless pawl khi mu homeless pawl khi fangkul cio ka pek hna lai i le cu fangkul ka pek hna tikah minute pakul caan rak ka pe hna selaw cu minute pakul chungin khamhnak thongṭha fakpi in ka chim tuah hna lai tiah ka ti i homeless sinah ka va kal kha zangfahnak ten fangkul kan pek lai nan na minute pakul te caan rak ka pe ka ti mi hna cu a pinh khawh ning cu kha ku kana kan thei lo nan na life he atu he zangfak tuk na si na a poi tuk mi cu khrih na co lo ah cun atu na life nak in a ra ding mi hin na ca zangfak tuk ri na si ka ti Ṭhihpheih in khan Pathian dawtnak thei hna si tik rak tu ka chim duhmi cu hi dawtnak co hnu in ṭhutpi khawh sawsawh a si lo asicun Pathian nih cun a ho cu dah a va dawt hna vawlei mi vialte a kan dawt i zumhnak kan ngeih khawhnak ding caah zungzal kan ngeih khawhnak caah zumhnak lam in inka on i le cu zumhnak chung i a nungmi cu cu vel ngeihnak le dawtnak nih cun an zulh dawih peng Iowa hin camp ka tuahnak ah kan naupa nih hin siasai lo nikum ah ka piangthar cang. Na camp ah Pathian dawtnak ka thei. Sihmanhsehlaw a hmai zarh bak ah hin cu Pathian dawtnak ka theih ko nan sualnak ka tuah. Ani a ruah ning ahcun ke voikhat khamnak co nan cu ka khamnak cu thil ṭha ka tuahnak in khan kai kilven a hau tiah ruah. Ka sual Siasai lo, Pathian hnulei ka thi cang lai. A ruang cu khamhnak ka co hnu zongah ka sual peng le ka sual fatinte hell ka tlak ko ding a si ahcun minthang loloin hell ka tla lai sualnak ka tuah chih lai te Pathian vel le dawtnak a ngan ning cang zumhnak na van ngeih le cang ka bakin na hnulei sualnak lawng si loin na hmailei sualnak vialte ngeihthiam dih a si Bawipa min thang ṭhes ko seh. Hitin ka van langhter rih dawh lai maw? Zangfahnak tein uh, my favorite my favorite mino cungpi kha um maka hin. Where is cungpi? Ah, uh, cungpi come here buddy. Cungpi ka uar bak DCCOF revival an ka sawm lio ah khan a dang poh nih cun sia sai lo sia sai lo kan i lawm tuk te an nih cun ai sai lo thank you man ka uar kho tuk ka unau bantuk ne ka hmu e Cungpi le ke hi Jesuh Christ alright so Cungpi is you Cungpi is a sinner I am Jesus. Kei Jesuh ka si. Zeitik hmanh ah cungpi nih a ka fuh hmasa lo. Keimah Khrih nih ka fuh hmasa peng. Nang zong hi Pathian na fuh hmasa bak lo. Amah nih Bible na relnak in maw thawngtha chimnak in an fuh. Zeitik lio thengte dah an fuh? Dawt awk nai tlak lo sualnak in na khah lio thengte an fuh.

I got you. Okay, hi kan kan kanmah Pathian he kan i pehtainak si tuah seh. Sualnak kan tuah fatin te Pathian kan thlah so every time you sin you let go of God. All right, lean back, lean back. I got you. All right. Every time you sin you let go of God. Na sual fatin te Pathian na thlah. Cungpi nih avan ka thlah tuah lai. Kha cung pi lean back lean back I got you. cung pi I can say yeah the chum lean back just lean back. No, like this lean back like that. Ah there you go. More more more. Okay. Kha cung pi van ka thlah tua. A ka thlah ko na belte in a tla lo. A him. Zei rong ah keimah nih ka thlah lo pathian he kan i pehtlaihnak ma cu si cu a vel ngeihnak le dawtnak cu na nun chung an zulh lai pathian he nai pehtlaih tikah na thlah zongah hin an thlah bel bak lo na himnak ruang he zumh awk tlak kan sinak ruang kanmah nih pathian kan tlaih peng ruangah si lo amah nih a kan thlah bel lo ruang tu hin si bawipa min thang ṭhes ko seh sihmanhsehlaw pathian dawtnak a ngan ning cu na van thlah le cangka bakin zeidah ra cun chimhrinnak a ra cawlh ko a fale cu a kan dantat ti lai lo chimhrinh cu a ra cawlh ko okay cungpi thank you kubian pia ko se thank you cungpi ka hawi pa nih hin bible siang kai mi si ro lo piin a pelo alungre alungre thei tuk naka a hoi le pawl nih anak tuk far khoi ka koi zu ding to se an te Zudin nakin Baibal Siangpahrangmi cu caan a hmang. Zu a din le a zan bak ah thonginn ah a tla DUI an ai mih colh. A ka chawnh. Usai lo. Pathian he a fir lo tuk te. Ziah zitin ka hawi le pawl cu zu zafatin an ding. na belte in zeihmanh an tong bal lo kei cu zan khat te ka ding palik nih an ka tlaih thong in ka tla fine dollar thong thum kai mi te bawipa ti ya lo cu voi khat ti cu dantat col cu voi khat ti hi van tuk cu cu amak tuk e avan ti ka leh mi so kanau bawipa nih an dawt ding he ka te Pathian he nan i pehtlaihnak ah karkhat te Pathian hlat nai timh le sang ka bakin Bawipa kut a van zuanmi hi Bawipa nih tlau lai an sian lo ca hin si. Bawipa min thang ṭhas ko seh. Cu lawng sui lo Bawipa hnulei kan chi zongah hin amah lila nih hin a rak kan dawi zungzal. So a zultu pa khi van ruat man hau se. Peter cu Jesuh Khrist nih nanmah lakah minung pakhat nih nan ka rawi lai ti su mu. Peter bia kha Peter cu khua ruat ta loin bachim hmang mi si cu. Cu bantuk hoi cu nan ngei bel maw? Khua ruat bak loin bachim thlawma mi khi othang in khua ruat mi pawl khi mah bak hi Peter si. Peter nih tim cu Jesuh mi pakhat an in tlaih an in ti sual cu keimah nih kan dirpi lai. voikhat an i thong ahcun ka thongh ve hna lai nunnak thiang kan dirpi lai ti i Jesuh Khrih biaceihnak a van phan le cangka bakin Peter nih zeidah thuah voi thum bak a hlawt cu cu bantuk hawi ngei ulaw cu zeitik hmanh na ngai thiam kho ti lai lo tahchunhnak ah phoih dang he ai vel ding na si hawipa nih ka kawi thaizing ah an in velh zongah kan dirpi lai voikhat an in thongh se cun ka thongh ve ko hna lai na hnar thi chuak seh kei thi chuak ve seh tiah bia in kam seh law a thaizing ah cun a dang phoih nih khan velh ding an ring rat hnawh i cu na hawipa nih bia an kam le cang ha bakin in zam tak colh seh law cu hawipa cu hawi ṭha lo zumh awk tlak lo ngeihthiam an hal len zongah na ngai thiam kho bak lai lo Jesuh Khrih cu a thawhka le cangka bakin a thawhṭhan le cangka bakin nu pawl nih an rak hmuh i Jesuh bia Luke chungah kan hmuhmi cu ka zultu pawl le a hleiin Peter kha va u ti. Peter nih a hlawt ko nain Jesuh nih Peter kha a rat hnawh ṭhan. Zeitluk in kan tlau zongah hin Pathian dawtnak le vel nih hin a kan auh zungzal. Atu zan zong hi Bawipa nih a voi khatnak auhmi minung nan um kho men. Tuchun zong hi Bawipa nih a voi thongkhat auh ṭhanmi zong nan um kho men. Voi thongkhat auh ṭhanmi zong hi rak kir cang ko. Cucun a pathumnak ah a hmunmi ruahchannak a kan pek. Relnak pathumnak ah cun harnak kan in zongah hin kan i lawm ko. Zeicahtiah harnak nih cun inkhawhnak kan pek i cucun inkhawhnak nih cun ziaza kan ngeihter i ziaza nih cun ruahchannak kha a kan ngeihter. Kannih zumtu kan i lawmh khawhnak cu ni hmanung bik ah zeidah a can lai ti kan i fian sawh. Nizan ah khan movie kan zoh. Movie kan zoh tikah movie zei an thiam tu movie zeitu paoh an thiam tuk nak cu a karlak ah khin thinphan dai lo in a kan umter cu. Oh, movie cu um rih ko seh. Kan hnu zarh i World Cup kha kha World Cup kha cu vei lo ka thu thiam bak lo dir bun ka zoh ko timi ku thlir tuan hau seh. Amak tuk cu mu kha World Cup kha cu Messi a tat mi le bang cu thlacam lawng pakhat tang cang ko kha France nih an van dawi peng a dai ti lo sihmanhsehlaw kan hnu zarh World Cup kha atu zan ah zoh ṭhan usi law Mbappe nih a goal ah khan kan thin a lau ti lo ma a lau ti lo zei ruangah a phi kha kan hngalh cang a donghnak ah cun Messi te an ong ko a phi kan hngalh cang a karlak ah kan thin a phang ti lo ka chim duhmi cu zumtu nu cu ma cu si Vawleicung kan um lio ahhin zawtnak zong nih a kan tunh khawh men. Vawleicung kan um lio ah harnak nih a kan tluk khawh men. Na ni hmanung bik a can te lai mi kan hngalh cang. Cucu zei te se sunparnak in kan tho te lai. Cu ruahchan bu in a karlak i kan movie zatlan, kan nunnak zatlan i a karlak i buai ko hmanh seh law harnak hi donghnak bia ngeitu si lo. Jesuh Khrih thawhṭhannak nih khan sunparnak hi a donghnak biangeitu a si ti kan hngalh si ahcun a karlak ah hin cun kan i lawm kho kan i lawm kho kan hnu thla ah the grace ministry nih biaruahnak kan ngei i cun Germany ummi mercy kan ti Germany ummi nute si anih kha ka thawngṭha chimnak in Pathian dawtnak a theimi le ka hlang ka hlate ka phuahnak in aa ngaihnak in Pathian dawtnak a theimi kha si a thahri he a cat ca a zoh tuknak ah a thahri cat a kan a kan ti i cucu a thahri a van cat tikah cun a, a, a keh lei vialte hi a jang dih cucun doctor pawl nih surgery an tuahnak ah a lu he cheu thum cheu khat a um ti lo a sa A tette khan khi va ngai ṭhan te hmanh u law a ngai bel ruit um in an um si ahcun a kan timi cu hi ka takpum hi harnak tong ko hmanh seh law ka takpum hi zeng ko hmanh seh law Jesuh Khrih ka zumh cang tikah hin kai lawm ṭhiamṭhiam ko e a ruang cun ni hmanung bik ah vanram ah cun ka zeng ti lai lo taksa dam ko nan thlarau zang hi Taksa dam lo i thlarau a zeng lomi a dammi nakin zaangfak deuh nan si. Thlarau i dam cungah hin cun vawleicung zennak le damlonak le kan rat hmuh man si. Khrih dawtnak le Christmas kan lawmhmi Jesuh Christ rat ṭhan te tikah cu vanram ah cun kalṭi ding kan sinak kha kan hmuh. Le cu pathum Pathian he remnak, Pathian sin a rami dawtnak le zangfahnak a hmunmi ruahchannak cu zeitindah kan co lai? Relnak pakhat atu cu zumhnak thawngin thiamcoter kan si. Zumhnak thawngin co a si. Zumhnak cu zeidah a si timi a donghnak bik ah min chim lai i cu kan caan kan dongh ning si tuah seh. Faith. Hihi ka ngachia tein kum hleihnih ka si in Greek na zum maw tiah ka ti u law ka zum bak ka ti. Ka ti lai. Sihmanhsehlaw kum hlei kuat hlan paoh cu ka zum ko ka ti na ko bu ah hell ram ah hin ka rak kal lai. a ruang na nih bbc zong he member dihlak he khrih nan zum maw tiah ti usih law kan zum nan ti dih lai nan van nan phan dih hrimhrim lai lo e cu ka chim tikah ma kha thi pheihnak si loin dawtnak taktak he ka chim Zeiruangah? Baibal nih hin zumhnak hi phunhnih a kan hmuhsak. A nungmi zumhnak le a thimi zumhnak kan hmuhsak. Cun Laimi tampi cu zei zumhnak dah kan ngei? A thimi zumhnak kan ngei. A thimi zangfan te kan hnu le vin ka zuta hmanh law a thimi zumhnak cu Pathian kong hngalh a si. A kong hngalh hi zei a si? a thimi zumhnak a kong hngalh timi cu vailamtahnak le khamhnak kha A to Z in by heart nih a hrawnghrang cu theih dih thluak in pemh nain a nungmi zumhnak cu a rak si lo ai a nungmi zumhnak cu zeidah si ne kan hnulei vang ka zu ta hman lo a nungmi zumhnak cu Pathian hngalh a si Bawipa nih fiannak kan pe ko seh. A kong hngalh le hngalh hi ai dang tuk. Cucun hngalh cu zeidah a si ne? Hngalh cu Jesuh Khrih ka khamhtu le ka bawi i cohlan si. Khamhtu, khamhtu cohlan cu zeidah a si? Keimah tein Pathian hmai ka dir tikah keimah ka tuahmi nih van kut ka awn lai lo. Khrih tuahmi lawngte a si lai tiah Khrih tuahmi vialte i rit dih he khamtu i cohlan cu si. Mathai a ngan hlei khat riannak kul le riat, ret thei le thirit mi hna, ziti ti kha ka sinah ra u, zeidan pek lai? Dinhnak kan pek hna lai. Makha vawlei lei retheihnak khi a chim duhmi a si hrimhrim lo khikhi a thuk tuk khi bible cang khi farasi pawl le phungbia cawnpiaktu pawl sinah khrih nih a chim i farasi pawl cu thil ṭha tuahnak in van kai ai timi an si ka nu le ka pa kule ka nau hna thilṭha tuahnak in van kai i timh tluk in hin re a theimi nun um ti lo zeiruangah kan ṭhat lo ning khi le hmuh khawh a si tu muslim pawl khi bia nan i ruah tikah mah khi hal te mano amah khan in paradise ah na kai lai ti nai ti ngam maw ti bizo ah is up to ala up to ala an ti pang lai ala nawl se ko ala nawl se ko kai fiang lo a ruang cu thil ṭha tuahnak in van kai cu kan ṭhat lo ning hmuh a si tikah ai fiang kho lo Jesuh Christ nih maka chia ta u ka sin a ra aw zeiti dinnak kan pek hna lai vainamtah tungah khrih an thlai i kehle le orhlei ah mifir sualmi an um vailamtahnak ah thlaimi minung cu misual hmanh ah misual tatak an si sualnak a tuah sasawhmi an si lo misual tatak an si kelei pa nih kha khamtu na si ko ahhin cun pathian na si ko cun rak kan khamh sa tiah benhek in a ti Orleipa nih cun anih cu sualnak a ngei lo. Sualnak a ngei hrimhrim lonak belte in kan ai ah thi ding a si. Cun Jesuh Khrih cu tete rak ka philh hlah law na kalnak dingah ka bawipa. Van kai cio cio ah khin a ho khi dah ton nan hei duh cio hnga? Kei cu kha mifir pakhat ton ka duh van rak ka phak tikah. Ka ton lai i bia ka ruah dingmi, bia ka hal dingmi cu mah hei si. Kha unaupa, nang hi vawleicung na nunnak tuanbia hi cauk in chuah u si law thil ṭha na tuahmi cu ṭhial ding um lai lo hi sualnak lawng te na khatmi na nunnak tuanbia ai dawh lomi lawngte kan hmuh lai a zeiti set in dah vanram na phak ning a si tiah hei hal ning law cu mifir pa nih cun zeidah ka leh lai sai lo a laifang i an thlaimi Khrih thawng lawnglawng in a si. Nan amak tukmi cu hitin ka van langhter rih lai. Billy Graham ti si maw? Billy Graham cu thong le chim in thang bak si. Billy Graham ai dawh tuknak cu a tuanbia hi ai dawh bak Billy Graham cu. Tangka ah siseh, minthannak ah siseh, nule ah siseh, a theology khi a hman lo, hman thlu lo hmanh ah a nunnak tuanbia ai dawh bak. khi a chiami hmuh khawh si lo Billy Graham sinah kal ning law Billy nang he zeiti set in dah vanram na phak ning si tiah hal u si law Billy nih zindah ka leh ve lai mifir pa i an thlai vanlam tahnak an thlaimi mifir pa le Billy Graham an ka leh ning ai khat lai vailam tahnak i an thlaimi Khrih thawng lawng lawng in Billy zong nih amah a tuahmi pakhat hmanh ai chim kho lo. Cucu khamhtu i cohlan cu si. Bawi cohlan cu si seh, kan thinlung bawi ṭhutdan ah kanmah ṭhu ti loin amah ṭhutter i amah duhning in karhlan nun a si cang. Nang teh na nung ve cang maw? kan hnu kan hnu nikum ah khan Indian ah hin Laimi pahnih thumte sehten a biami an um cang. Uh, so um, that's Mirang kha ka van chim to lai mo. So a year ago I I encountered I met with three Satanists. So they they worship the devil.

a be'el cu thiam bak Satan biami pawl cu a ti ti awk an ṭha lo. Nan Satan a biami pa pakhat nih hin a ka chimhmi thazang a ka pek tukmi kan chimh hna lai. So I got encouraged. When I talk to them, right, the Satanist, they said one thing to me that really encouraged me. Yes, I got very motivated by a Satanist. A ka timi cu, siasai lo, Jesuh Christ, zoom, zoom, zoom, na ka timi he, why?

Satan a biami pa nih a ka timi cu siasai lo ziahmeh Khrih zumh cun a ka ti peng. Sunday i kan tuahmi lawng pei aa dang ko cu. Sunday ah kannih Satan kan bia, nannih Khrih nan bia, nan ni khat ni, ni ruk ni ah kan tuahmi ai khat dih ti. Kan biachim ning ai khat. A hlei in nanmah zumtu le bang cu mi kong ceih nan nan hman ning a ka thi rih, a ka suah chih rih. kan va chim ning ai khat kan kawlmi ai khat kan lungput ai khat kan ruahnak ai cucu a si awk si lo makha si awk si lo khrih khamtu le bawi cohlan cu kan i dan hrimhrim ding si makha zum lotu nih an kan hmuh tikah khrih bawi kan chiah lomi he an ca hin dawn khantu ngan bik a si A si nakhnga lo tuni ah kan thinlung hi Pathian nih rak kan thleng ko seh. Khrih vawlei cung a rat hi nangmah thengte khamh ding ah a si. Zeiruangdah an khamh? An duh tuk caah a si. A donghnak bik ah kan i thawngṭha chimtu he a hlein sia thawng he a luan khun. A donghnak kan ngei cun a donghnak bik kan ngei. Tu a donghnak bik si maw?

i inn na cawkmi khi ai rawk tuk si ahcun mah chlorine product ai ṭial i tahchunhnak ah pipe a zut cucu a rak tong thlicia nih a rak a rak hrawhmi si a vialte kha ai ṭial dih i cu chlorine product chungah ai rawkmi a tam tuk ahcun a cawtu nih cun ka duh lo tiah an ti if there are too many damages in the chlorine report the buyer says what no I don't want it Jesuh nih hin kan chlorine report a ngeih dih kan i ruahnak vialte chungthu lengnal kan sining solum ai sunday le christmas i nekthai le suit kan ra ko nain nikhat ni niruk ni kan khuaruah mi kan biachim holh rel zeitluk in dah ai duk lo cu kanmah le kanmah kan i theihnak in khan Jesuh nih a kan theih deuh rih Nu le va ai ṭhen dingmi khi remnak he ser dingah khin an kan auh ve tawn le kan hal tawnmi hna ziam he matin an um kan ti tikah ka vapa nih kan i uar lio i a thuhmi vialte cu cu a lang dih cang i ka rem ti bak lo ti nan cu hmanh ah cun an i um hnu hmanh ah zeimaw zet cu a hlei thu rih lai so cholomai kan thinlung dihlak hi kan dawtmi minung bik hmanh kha kan chim dih ngam lo so cu tluk in a sermi thinlung si na horin dah thei di Jesuh Christ nih thei di sihmanhsehlaw Jesuh Christ sun ka duh lo ati ati long khatluk in chungthu leng nal asimi midep de asimi kha ka duh tuk e tiah kan ti Jesus doesn't say, oh no, I don't, I don't want him. Too many damages, too many sins in his life. No, he says, I want him. Ka duh tuk. Zangfahnak ten fangkul caan an ngei ma fangkul siamang

Our life is an siam bang thinphang hlah maw cham ṭhan te ko lai hi kan nunnak si law kan nih kan nunnak cu sualnak nih hin den chihmi kan si duh kan nung hrimhrim lo Right? We are not cute. We're not adorable. We are so ugly in our sins. Look at this. This is what you look like. This is you right now. Hi bak hi na lo hu cu. Sihmanhsehlaw, hi fanga ca he ta chunnak ah mu, hi kan naupa te ka min hal tu lai. Hey, buddy, what's your name? Ah, what's your name? Calvin. You see this five dollars? All right, I'm gonna give it to you. Want it? All right, here, take it. Hey, give it back, give it back, bro. Calvin nih a muichia tukmi fanga kha na duh maw ka ti le sang ka bakin second pahnih ruat loin ka duh. A ruang cu amman kha tum hlei lo. Kannih zong he Pathian hmaiah hin he Hi Silo thang hi mun na duh ko Bawipa. Hi tluk i thawngtha chim zongah a zul kho dih lomi, hi tluk i chungthu lengnal a simi, thla ca hmuh ti tung i amah zong cham bel tung lo tiah Satan nih khin Pathian hmai tiin kan nunnak hi ap seh law na duh maw Bawipa ti si lo Calvin bantukin Pathian nih hin second pakhat hmanh rau loin ka duh e tiah ti lai.

Kei hi Mizoram ah chuakmi ka si. Ka lawm siamang. DC khi lengkhawmh kan uar taktak. Nan nih lengkhawmh nan tuah bal ma tuah bal lo ka thei lo. Khuang an tum i hla kan sa i chun i tlak zan khadoi kan nu le kan pa he mino he Khrihfa lubu kan sa anawk ning he cuti cu kan van in tuah pi tuah hna lai i cuti cun kan chairman sinah caan kan ap hna lai mu worship team ka zang fatin rak kai tu ulaw